Ers hynny, ac yn gwybod am y gwaith da mae Clwb y Bont yn neud fel canolbwynt i weithgarwch Cymraeg Pontypridd a'r a'r Cymoedd. Felly, ga i ddymuno'n dda i chi ar y gwaith o ail-adeiladu'r clwb ar ôl y llifogydd. Pob lwc, pob hwyl i chi, cofion o Wynedd. Helo Clwb y Bont, pob lwc gyda'r adnewyddu a'r ail-agor a edrych mlaen i weld eich gwaith gwych chi yn y dyfodol. A hi rai sy'n clyfo bant.
Haia, Zacsi 'ma o Chroma. Fi jyst eisiau dweud pa mor bwysig yw cael rhyw lefel clyfo bont yn Pontypridd i artistiaid lleol ac o'r cymoedd. Felly, pob lwc i chi.
Helo pawb, Mei Gwynedd sy 'ma. Jyst yy neges bach sydyn iawn i pawb yn Clwb y Bont. Yym, dwi yn gobeithio fydd flwyddyn nesaf yn flwyddyn llewyrchus iawn, iawn. Dwi siŵr fydd hi ar ôl um, blwyddyn mor anodd, llynedd, rhwng bob dim, ynde. Fyswn i wrth y modd bod hefo chi eto yn fuan yn gweithio efo'r holl bandiau talentau ifanc na sgennych chi gyd, ac uh, dwi siŵr fydd yn Uncle Will fi hefyd eisiau dod am beint i Clwb y Bont yn ôl fuan. Oce, okay, hwyl i chi am y tro. Ta-ra! Haia criw Clwb y Bont, Lisa Gwilym ydw i, a fel rywun sydd yn caru cerddoriaeth a sy'n cefnogi cerddorion ar Radio Cymru a Radio Cymru 2, dw i'n ymwybodol iawn o'r gwaith gwych da chi'n neud ym Mhontypridd ac yn ardal y Cymoedd, yn rhoi llwyfan a llais i'n bandiau ac i'n artistiaid ni. Felly dwi jyst isio dymuno yn dda iawn i chi efo'r holl waith adeiladu sy'n myn' mlaen 'na ar hyn o bryd ac yn croesi bob dim y gawn ni gyd fwynhau gig eto yng Nghlwb y Bont yn fuan iawn. Pob hwyl i chi gyd. Fi 'di Rhys Mwyn o'r Anhrefn, dwi hefyd yn cyflwyno'r sioe ar nos Lun ar bbc Radio Cymru, a fel 'da ni'n gwybod ma' venues byw mor ofnadwy o bwysig i'r scene yng Nghymru, Felly dwi'n dymuno'n dda i Clwb y Bont, Pontypridd ar y project adnewyddu. Yn syml iawn, heb y venues, does a ddim sîn. Mewn gwir fyw lwyddiant a choed y mae sydd eto. Beth am Nia sy ma? Dwi jyst moyn danfon dymuniade gore i'r clwb. Yym pob lwc i chi yn codi'r arian sydd

Tir y gysbryd yn ôl. Bydd rai ohonoch chi'n ynghofio'i, um, falle ddim erbyn hyn, ond ro'n i'n aelod yn ystod y 1990au ac yn mynychu'r clwb yn aml, uh, efallai'n rhy aml ar wrydiau, yn y cyfnod hwnnw, tra'n byw ym Mhontypridd. Fel nawr, dwi'n siŵr roedd y clwb yn hafan bwysig i ni gyd fel Cymru Cymraeg yn yr ardal. A mae da fi atgofion da o'r cwmpeini ffraeth a'r gymdeithas glos uh, rofe sy yno bryd ni. Ac mae'n flin da fi glywed uh, bod y clwb wedi cael um, Ymweliad arall gan yr hen gyrthran law gymdoges, yr afon Taf. Ond gai ddymuno pob lwc gyda'r gwaith adfer. Nid dyma'r tro cynta i ymroddiad a dycnwch aelodau'r clwb gael ei herio gan gan Taf Fawr. Dwi'n ffyddiog, newch chi oroesi Unwaith yn rhagor. Helo, fi yw Annie Glass. Hwylio, bob un hael yn hyw, atgofion, atgofion.
Just eisiau gweud bob lwc i Clwb y Bont. Um, rhyfedd fi'n meddwl mae yn chwefror eleni nath yr holl uh, ddifrod digwydd a un peth oedd yn bositif am y cyfnod oedd gweld oedd cymaint cymaint oedd bobl yn dod at ei gilydd i helpu mas oedd hwnna wir yn codi calon yn ystod cyfnod mor anodd ond um, mae dy fi gwbl at gofyn wedi chwarae fyna cwpl o weithiau a mae wastad i bod yn braf bobl sy'n rhedeg y lle, bobl sy'n gweithio fyna a'r gynulleidfa wastad i bod wir yn garedig, wir yn groesawgar um, a, a, ac yn le pwysig iawn i'r gymuned Gymraeg ac ehangach. Felly

gyda'r holl lifogydd a wedyn coronavirus yym ond na gobeithio yy allen ni ga'l y clwb nôl yn rhedeg yn fuan. Yym methu aros i berfformio 'na eto nes i berfformio 'na yym o blwyddyn dwetha. Yy wir yn edrych mlan i weld y lle ar ei newydd wedd felly pob lwc i Clwb y Bont. Cainc Ruffydd a Bada.

Pob lwc i chi gyda'r gwaith o adnewyddu'r clwb. Dwi'n gwybod bod 'na griw hynod o weithgar yn yr ardal sy' 'di bod yn yn edrych ymlaen at y foment yma a gweud y gwir, a wedi bod yn gweithio mor galed dros y misoedd dwetha ers y llifogydd mawr 'na i drial cynnal y clwb a wedyn yy y llifogydd yn taro unwaith eto. Chi 'di cael gymint o o siom yn yr ardal a mae e'n adnodd mor bwysig i'r Fro i gyd ac i Bont-y-pridd ac i dde Cymru a gweud y gwir. pob dymuniad da i chi, a wi'n gobeithio gai wahoddiad lawr falle i'r clwb pan fydd pethe 'di ail agor a pan fydd pethe'n saff yy unwaith eto. Felly, pob lwc, pob hwyl gyda'r gwaith caled sydd o'ch blaenau chi, a daliwch ati, y criw gweithgar sydd yna yng Nghlwb y Bont i wneud y gwaith gwych i chi'n gwneud i'r ardal, i'r clwb ac i'r iaith Gymraeg. Daliwch ati! Clwb y Bont. O bontio'r taf, ceir hafan, lle mae cerdd, lle mae cyrddau cloncan, lle mae'r iaith ar waith weithian, lle mae sgwrs a chwrs a chân.
Roedd ogla Lerpwl fel gwin ar y gwynt, a finna'n difaru na ffarweliais i'n gynt, a roedd fy mhen-blith iddo wrth fynd ar ei hynt.
Helo, Geraint Lovegreen ydw i, a dwi jyst isio deud bod y band a fi yn hoff iawn o Glwb y Bont ac wedi cael nosweithie difyr iawn yno heblaw y tro pan ddaethon ni a gorfod gwylio Cymru yn cael cweir mewn rygbi cyn mynd ar y llwyfan i ganu, braidd yn ddigalon oedden ni'n dechrau canu noson yno ond oedd hi'n hwyl grêt erbyn diwedd y noson fel arfer. Yym bob dymuniad da i'r clwb a 'dan ni'n gobeithio'n fawr gawn ni ddod nôl i ganu eto rywbryd yn y dyfodol agos. Bob hwyl Clwb y Bont! Helo Clwb y Bont, yy ma'r camera 'di disgyn lawr chydig so raid i fi fynd fel hyn. Yym. Pob dymuniad da i chi, oce? Yym, dach chi'n glwb pwysig iawn, iawn yn y yn y sîn yy roc and rôl Cymraeg. Yym, dwi'n cofio bod yna yym lawer gwaith efo Bob Delyn a Geraint Lovgreen, ond yn enwedig efo Bob Delyn y dyddia' cynnar. Yym, dim jyst bod y clwb yn un da, ti'n gwbo, ond o'dd y y croeso odda ni'n ga'l gin bobol Pontypridd yn yn brilliant ti'n ti'n gwbo a 'nai byth anghofio hynna ti'n gwbo partis anfarth ar ôl y gig ti ti ti'n gwbod 'nai gadw hwnna yy i 'nghalon am am byth. Hefyd 'de dwi 'di neud lot o ffrindia da oes yna yym so yym dw dwi'n gobeithio bo ni ddim rhy hen i ga'l dod nôl yn awr i chwara ia? Pob lwc i chi a grêt bo chi yn ail gychwyn. Clwb y Bont, So happy to hear the good news that you'll be back in operation soon after such a difficult year. Looking forward to coming down to Ponty's always lovely to come down. Bye for now. O fyd y clefyd a'r glo, i'r hen glwb deryn gloi, Cei yno hwyl i beint i ail bontio. Rhoi gwm i Gymraeg ar go. I've forgotten all my Welsh and my teachers will be grac I don't want to see my ffrindiau I don't want a new school bag I don't wanna catch the bus I'm never going back I'm staying home with you mami and that's the end of that. Fy merch ber annwyl, mae'r iaith Gymraeg yn eich gwaed. allt, mae yn eich gwallt, mewn pob cam rydych chi'n eich gymryd gyda'ch traed, mae yn eich gwên, mae yn eich chwerthin, mae yn eich dagrau, mae yn eich enaid, yn eich ysbryd, lliw'ch llygaid. Yn yr ardal hyn yn y cymoedd, um, beth sy'n digwydd a wedi digwydd ers blynyddoedd, degawdau wedi gwir, yw bod nifer o bobl ifanc wrth gwrs yn mynd trwy system yr ysgolion, yn dysgu Cymraeg, ond unwaith maen nhw mas o'r ysgol ac yn enwedig ar ôl gorffen yn yr ysgol, does dim cyfleon iddyn nhw wir i, i siarad Cymraeg yn gymdeithasol. Um, na bod llwyth o bobl ifanc Wnaethum siarad Cymraeg ond o ddechrau sgwrs gyda nhw mae'n dod yn amlwg wedyn bod nhw yn gallu siarad yr iaith. Ni o leia wedi bod trwy'r ysgol. Mae angen rhoi cyfle i'r bobl ifanc yma i normaleiddio'r iaith, i wneud e'n beth naturiol i siarad uh, yn gymdeithasol, felly Cofio ddigwyddiadau cymdeithasol sy'n mynd mlaen yn y cymoedd fel hyn, mae'n werthfawr dros ben i, i hybu'r iaith. Dal i signo, dal i signo bod i berin allan, nes mae bod i'n mynd wag yn fy mywyd i. Er enghraifft, um, digwyddiad gyda'r nos yn Clwb y Bont, oedd bandiau da oedd Alfa a Gwilym yn chwarae a pobl ifanc lleol o Bont y Pridd a'r Cymodd, di-Gymraeg, di o'n dod mewn, galw mewn i'r clwb, wrth fynd ar crol trwy'r dre mwy na lai, ond, ond yn sylwi yn syth wedyn pa mor dda oedd y bandiau hyn, a bod y bandiau yn canu yn Gymraeg. Fi'n credu bod yn agoriad llygad i bobl ifanc i weld uh, bod yna diwylliant bywio Cymraeg fel yna yn bosib. Mae Clwb y Bont yn sefydliad unigryw iawn uh, sydd wedi gwasanaethu'r Gymraeg am ddegawdau bellach. yn fan cyfarfod, um, yn ganolfan gymdeithasol, yn fraethrynfa i ddysgwyr yr iaith, a hefyd yn llwyfan gwerthfawr a phwysig i berfformwyr a cherddorion Cymraeg. Mae wedi tyfu'n rhan naturiol o'r gymuned leol ac yn rhywle sy'n gyfarwydd i bawb yn y cylch, yn Gymru Cymraeg ac yn Gymru Di-Gymraeg. O na, fydde 'na glwb Cymraeg cyffelyb ym mhob cymuned yn ne Cymru.
Rydyn ni yn Aelwyd Cwm Rhondda wedi mynychu sawl digwyddiad yng Nghlwb y Bont. Mae wedi bod yn fraint i ni ganu a pherfformio yn nigwyddiadau Parti Ponty a gafodd eu cynnal yno. Roedd y clwb yn llawn bwrlwm a cherddoriaeth Gymraeg ar ei hanterth. Rydyn ni fel aelwyd wedi mwynhau nifer o nosweithiau cymdeithasol yng Nghlwb y Bont ac yn edrych ymlaen at fwy llawn adloniant Cymraeg yn y dyfodol. Yn sicr, nosweithiau i'w cofio. Dyma fideo bach o'n hatgofion mor belled. Pob lwc yn ail-agor, a gobeithio gweld chi cyn hir.
Mae'r clwb yn gudd ym Mhontypridd. Nid yw'n amlwg i bawb sy'n pasio pob dydd. Ond i ni sydd â'r fraint i siarad yr iaith, mae Clwb y Bont yn Mecca, mae'n ffaith! Fi'n cofio meddwl wrth gamu trwy'r drws a chlywed cerddoriaeth gyda'r geiriau mor dlws. Breuddwyd yw hon, y Gymraeg yn y dre! Rhaid i ni fod yn y gogledd ac nid yn y de! Rhywle lleol i Cymry Cymraeg ddod ynghyd, i ddathlu a rhannu a chanu'r un pryd. hatgofion melys sy'n parhau hyd yr oes. Hedrachwn ymlaen at greu rhagor cyffroes!
Helo pawb, um, ga i ddymuno pob lwc i Clwb y Bont ar ei newydd wedd. Um, mae mor wych bod Clwb y Bont yn cael ei ailawnsio fel hyn ac yn cael cyfle i gael ei adnewyddu um, a dwi wir yn edrych ymlaen i ddod yna eto i gael dathlu Ym Mr'ygoriad. Yym, mae o'n le sy mor arbennig ag sy mor agos at 'y nghalon i. Mae gen i gymaint o atgofion melys ynglŷn â'r lle, yym, a gymaint o atgofion braf o fod yn berson ifanc yn mynd yna efo fy ffrindiau i gymdeithasu, a dwi me'wl un o'r petha' gora' am Cwm y Bont ydi o'dd o wastad yn teimlo'n lle mor groesawgar a chartrefol ac yym rhai o'r petha' oddan ni'n arfer neud yna oedd yym oddan ni'n yy trefnu gigs a yym be' odd yn dda oedd oddan ni'n yy reit ifanc ar y pryd yn trefnu'r gigs yma ag oddan ni yn ca'l y rhyddid i neud hynny gan y staff ond hefyd

Piwtant. Pawb yn oedd yn dod i Glwb y Bont o lefydd fel Caerdydd, o'r Gogledd neu o'r Rhondda oedd yn dod i'r gigs a mae jyst wir yn teimlo pa mor braf chartrefol oedd Clwb y Bont bod o'n le mor um, braf i fod ynddo fo ac oedd y staff wastad yn bobl hyfryd oedd mor ymroddedig i be bynnag oedd yn mynd mlaen yna ac yym wastad yn gefnogol, dwi jyst yn cofio rhai o'r gigs cynnar yna, yym dwi'n cofio Mutant yn chwara ag yr staff yn rhyfeddu gweld pawb yn neud mosh pit yn ganol stafell yn poeni bod pawb yn dechrau ymladd ac yn ceisio gwahanu pawb cyn sylweddoli bod hwnna'n rhan o'r ddawns oedd ganddyn nhw. So ie, yeah, lot o atgofion da a lot o hwyl ag edrych ymlaen at gael lot o hwyl a dathliadau yna eto i ddod. So pob lwc Clwb y Bont.
Helo, Shelley Bridgens yma Hiya. o bbc Radio Cymru newydd orffen yn sioe ni. Jyst moyn gweud uh, pob lwc i'r criw, uh, criw Clwb Bont uh, sy'n trio ail agor y lle. Oedd- O'n i'n rhan o'r noson ddaliaid i godi arian, a felly mae lot fawr o arian wedi codi fyna i helpu'r achos, a mae lot fawr o bobl

Helo, Lleuwen Steffan yma, jyst isio dymuno pob hwyl i chi ar yr agoriad newydd a diolch yn fawr am yr holl wasanaeth, y coll gigs, yr holl hwyl 'da ni 'di ga'l hyd yn hyn a ma' 'na gymaint mwy o hynna i ddod. Grêt. Diolch. Helo, shwmae? Reylan Teifi ydw i yn siarad â chi o'r Iwerddon fan hyn. Jyst eisiau dymuno'n dda i Glwb y Bont ar ôl mynd trwy gymaint dros y flwyddyn diwetha' yn ystod pob math o grisis. Mae'n holl bwysig bod ni gyd yn meddwl am y canolfannau bwysig 'ma o ran cerddoriaeth a diwylliant yn gyffredinol. Mae gen i atgofion hyfryd iawn o berfformio 'na fel unigolyn a gyda cherddorion eraill, wi'n siŵr dros bymtheg mlynedd yn ôl erbyn hyn. Pan ddewn ni mas o'r crisis 'ma, pan ddaw eto haul ar fryn, mi fydd angen llefydd fel Clwb y Bont i ni ar gyfer yn eneidiau. Felly, da chi pob un ohonoch chi, pob lwc i chi, a cefnogwch, cefnogwch, cefnogwch Clwb y Bont. Diolch unwaith yn eto i chi gyd, yn Glwb ac yn aelodau, am eich holl ymdrechion dros y Gymraeg, dros y blynyddodd, a gobeithio cafi'r cyfle i ddod atoch chi unwaith yn rhagor i'ch diddanu cyn hir. Mwynhewch y dathlu er gwaetha'r llifogydd a'r pla. Cofio'n cynnes atoch chi gyd.